कहबे करता चाय पीवे ला एक दू बेर मैंने कहल ते सनम का जीत करे छी त पियाए दिया घर में की अछि आय के देखाई नहीं पड़ रहल सीधा अंदर आबि गेलथि है आ देख रहल छथिन सामने आ तैयो पूछे छथिन कियो छियै कियो छियै आउ आउ घुसी कतऽ रहै छियै बड़ दिन के बाद देखलहुं हैं आउ आउ बैसू इम्हरे से गुजरे छलियै अहाँके घर पर ध्यान चलि गेल तऽ

चाय पीबे ला कते झूठ बाजा पड़ रहल है हम तो एलहुँ हाँ चाये पीबे ला मिश्रा जी के के याद करे छै नमस्ते घूस कक्का नमस्ते नमस्ते कते बड़का भ गेलै बिजली बौआ पहिले आयल रहियै तऽ कते छोट रहै

बच्चा तऽ अहाँके बड़ समझदार सबटा काज घरक अबै छै आ कऽ लै छै वाह वाह शाबाश बेटा चाय पीबै अहाँ नहीं नहीं नहीं नहीं की जरूरत छै रह दिया एक से दू बेर तऽ पूछे पड़त ई तऽ सदियों से परंपरा चल रहल एक बेर आर पूछ ले छियनि अगर एहि बेर नहि कहलथि तऽ बैस जायब चुपचाप पी लिअ चाय कनि आधे आधे कप बना ले छी एते जिद कऽ रहल छी तऽ बनाए लिअ पिए लै छी फंस गेलथि अपने जाल में हम तऽ सोचलहुँ कि से एक तऽ मना कऽ देत लेकिन बजर खसुआ तऽ चाइए पीबै ला बैसल अइ तहन अहाँ बौआ संगे गप करू हम अबै छी चाय बनेने ओना तऽ हम चाय नहि पीबै छी बाकी अहाँके जिद पर पी रहल छी चाय पीबा ले बैसल छथिन

तब भूख किए नहि लागै छै चाय पीबै छियै ना तै त तऽ अहाँ चाय पीबै किए छी अहाँके मम्मी कहलाइ त तै दुआरे एना तऽ हम नहि पीबै छी किए नहि पीबै छी किएकि चाय पीबा से समय बर्बाद होइ छै

एना तऽ हमरा खाना खाए के टाइम भऽ रहल अछि मम्मी घूस के का कहै छथिन कि खाना खाए के जाएब नहीं नहीं मामा हम तो नहीं खा लिया खाना खा के जाएब फिर की बाज रहल छै बौआ तखने अहाँ हमर घर एलहुँ चाय पीबा के बहाने नहीं नहीं बेटा से मतलब नहीं चले यहाँ तो ओकरा गोल गोल घुमा रहल छी हमरा नहीं हमरा भूख नहीं लागल है आ ना हमरा चाय पीबा के है। हम जाई छी किया नहीं पीबै हमारा घर में तो बन के तैयार भ गेल एखन हम चाय पीब ओकर बाद हमरा भूख खत्म भ जायत त हमरा खाना निकाल आयत जब अहाँ के भूख मर जाय छै चाय पी का त अहाँ ची चाय पीबे ले आयल किया छी हमरा चाय पीबो के बिल्कुल लेकिन अहाँ सब जिद कऽ रहल छी हम सब अहाँ के मजबूर कऽ रहल छी अहाँ एलो एलो हैं हमर घर में चाय पीबा ले हमरा नहीं पीबा के हम जाइ छी कत्ता गेल खुनखुश जी भगा दे फिर तो अहाँ के चाय बर्बाद भ जेते हम तो चाय बनवे ला चढ़ेबे नहीं केलो तो टिकटॉक देखे छलो है पूरा कार्टून देखलिए नीक लागल अगर नीक लागल तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो आ संगे संगे एकरा लाइक कर दियो आ सब मैथिली जानकार संगे शेयर क दियो प्रणाम